Xi kultant tagħmel mistoqsija u skont il-mistoqsija tirċievi risposta, jekk tagħmel mistoqsija ħażina tirċievi risposta ħażina. Trid tagħmel mistoqsija tajba biex tirċievi l-mistoqsija t-tajba. Xi kultant aħna nistaqsu ma x'inhi l-Ewkaristija? U dik hija l-mistoqsija ħażina. Aħna rridu nistaqsu x'inhu l-Ewkaristija? Min hu l-Ewkaristija? Għaliex ovvjament jekk aħna nagħmlu din il-mistoqsija min hu l-Ewkaristija, ir-risposta hija ovvja. Ir-risposta hija Ġesù. U allura rridu ngħidu mela min hu Ġesù? L-Ewkaristija hija Ġesù. Fl-ewwel sekli eh, tal-Kristjaneżmu, il-Knisja kellha tikkumbatti ma' żewġ ereżijiet importanti ħafna, kbar ħafna. Dik l-ereżija tal-Arjani li kienu jgħidu kif jista' jkun Alla jsir bniedem. Mela Ġesu kien bniedem veru kellu l-grazzja t'Alla kollha miegħu imma ma kienx veru Alla u din kienet ereżija. It-tieni ereżija il-kuntrarju tagħha tad-doċisti illi kienu jgħidu illi Ġesu huwa l-iben t'Alla. Però l-ben tal-Alla, xorta kienu jgħidu bħall-Arjani, ma kif jista' jkun l-ben tal-Alla jsir bniedem. Mela allura kien l-ben tal-Alla li der bħala bniedem, ma kienx veru bniedem, imma der, kull ma kellna kellna apparenza. Sar-raba seklu, il-Knisja kienet ċara u ferma fuq il-fidi tagħha f'Ġesu bħala bniedem u Alla. Iż-żewġ naturi magħqudin fih. Ġesù huwa veru bniedem u veru Alla. Mela jekk l-Ewkaristija hija Ġesù, ifisser li hija Ġesù bniedem, bil-ġisem, bid-demm u bir-ruħ, u hija Ġesù veru Alla bid-divinità tiegħu. Fil-konsagrazzjoni, dan il-miraklu kbir li jseħħ meta s-saċerdot jagħmel dak li qalilna Ġesu għamlu dan b'tifkira tiegħi u jaqbad il-ħobż u l-inbid jgħidilna ħudu u kulu dan huwa ġismi f'isem Ġesu. Ħudu u xorbu dan huwa demmi. Dak li jibqa' dak minn dak il-ħin mill-ostja u mill-inbid huma l-proprjetajiet esterni tagħhom. Jiġifieri l-ostja tibqa' tidher ostja, tibqa' tintiem ostja. L-inbid jibqa' l-kulur tal-inbid u jibqa' jintiem inbid, però dik l-ostja ssir il-ġisem ta' Ġesù. U d-demm l-inbid isir id-demm ta' Ġesù. Il-ġisem ta' Ġesù, il-ġisem ta' Ġesù. Wieħed forsi jara stramba din imma kif il-ġisem ta' Ġesù? Bl-għadam, bl-għadam, bil-laħam, bil-laħam. Il-veru ġisem, l-istess Ġesù. Ma ninsewx Ġesù però li huwa rxuxtat, illum Ġesù li huwa rxuxtat. Aħna disgrazzjatament eh, fl-istqarrija tal-fidi tagħna, fil-kredu tal-appostli, aħna ngħidu nemnu fil-qawmien mill-imwiet. U din taħarbilna aħna Xi tfisser inqumu mill-mewt, il-qawmien mill-imwiet? Il-kliem oriġinali bil-Latin tal-Kredu tal-Appostli, illi diżgrazzjatament fil-Malti ma jidhirx, huma carnis resurrectionem, jiġifieri nemmen fil-qawmien tal-ġisem. Aħna nemmnu Fil meta nemmnu fil-qawmien, nemmnu fil-qawmien anke tal-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna. Ah, mhux se tqum ir-ruħ tagħna, il-ġisem, dan il-ġisem se jqum. Ovvjament se jqum San Pawl jgħid kif kif se tkun din il-biċċa xogħol ma nafu ma nafux. Imma dan huwa dak li nemmnu u dan huwa dak li nsibu fl-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija Ġesù sħiħ, Bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità. Huwa l-istess Ġesù illi tnissel fil-ġuf ta' Marija. Huwa l-istess Ġesù illi tgħammed fix-Xmara Ġordan. Huwa l-istess Ġesù illi ġera mal-Palestina jippriedka, ifejjaq il-morda, jqajjem il-mejtin, jeħles l-imxajtnin. Huwa l-istess Ġesù illi ta ħajtu u xerred demmu fuq is-salib. Huwa l-istess Ġesù illi wara tlett ijiem qam mill-mewt.